zvakanyanya ndinoda kutora mukana uno kukwazisa mumwe nemumwe ari pano musiva ranhasi ndinokukwazisai nemufaro mukuru mufaro munashe ndinoda kutora nguva ino zvakare kuremekedza mweya mutsvene ari pakati pedu hatifambi toga Shoko ravo rinotidzidzisa kuti panoungana vairi kana vatatu muzita ravo Tenzi, naivo Mwari varipo pakati pavo o pakati pedu. Saka tinovaremekedza zvakanyanyisa masikati ano. Ndinoda kutorazve nguva ino kuremekedza utungamiri hwose huri pakati pedu kusanganisira vafundisi vedu nekutenda mumwe nemumwe anoshanda mubindu ramwari behind the scenes kuti tiwane mukana uno watinowana wekuungana pamwe chete masikati ega ega tichinzwa shoko raishe wedu amen and amen haleluya masikati ano tiri kutanga bhuku redu rechina mubhaibheri redu bhuku ratiri kutanga ibhuku muchirungu ratinoti leviticus rinova iro the third book in the bible Kune vakatanga nesu muna January takaverenga Genesis, takaverenga Job, takaverenga Exodus tikaipedza last week. Nhasi tiri kutanga bhuku idzva rinonzi Leviticus. Ah, ndichakumbira vachativerengera mascriptures edu kuti vagotiverengerawo Exodus chapter 40

ehe then leviticus 1 verses 1 to 4 saka tiri kuda mm-hmm. kubata the last four scriptures emuna exodus mm-hmm. tobva tabata the first four scriptures emuna leviticus saka akateedzana okay regai tivhure tione zvakanakai kubuda

vhesi 34 ipapo gore riya rakafukidza dumba rokusangana eh, kupenya uh-uh. ikantange ikantange futi ipapo gore riya rakafukidza dumba rokusangana kupenya kwatenzi kukaz ra, uh. ipapo gore riya rakafukidza dumba rokusangana eh, rokusangana kupenya kwatenzi kukazadza dumba rinoera vhesi 35 mozisi akakoniwa kupinda mudumba rokusangana nokuti gore rakaramba rigere pamusoro paro eh, mm. nokupenya kwatenzi kwakanga kwazadza dumba rinoera vhesi 36 zvino panzendo dzavaisraeri dzose eh, kana gore iri richinge rakwira richibva padumba rinoera vaisimuka vachitangisa rwendo rwavo vestate seven asi kana richinge risina eh, kukwidzwa eh, vaigara ipapo kusvikira pazuva rarinenge razokwidzwa vhesiteti 8 yekupedzisira pachikamichochi nekuti mm -hmm. Gore raTenzi rakanga riri pamusoro pedumba, nokuti, nokuti gore raTenzi rakanga riri pamusoro pedumba rinoera masikati, eh, uye moto waiva mariri usiku, pamberi pameso avanhu vose veimba yaIsraeri panzendo dzavo dzose. Haleluya! Eh, mupiro, Amen. mupiro Leviticus mm-hmm. chapter one uh, verse one kusvika pafour mm-hmm. musoro yeshoko unoti mipiro inopiswa pasina chinosara verse one zvino tenzi akadaidza mozisi akataura naye ari kunze kwomusasa wepaisangana vanhu akati kwaari verse two Taurira vana vaIsraeri kuti kana mumwe wenyu achida kupa tenzi mupiro wake, anofanira kumupa chibayiro chemombe kana hwai inobva mudanga remombe dzake kana rehwai dzake. Vhesi 3 mhm. Kana mupiro wake chiri chibayiro chekufungaidza chinobva mudanga make, eh, chinofanira kuva chenzombe isina mavara kana kuremara anofanira kuuya nacho eh, achichibayira pamusuo womusasa wopanosangana vanhu kuti agogamuchirwa natendi vhesi 4 yekupedzisira ngaaise ruoko rwake pamusoro pechibayiro ichocho chokupungaidza nokuti ndiro ndiro uh, nokuti ndiro chichagamuchirwa kwandaito ndicho nokuti ndicho mhm. chichagamuchirwa nokuti ndicho chichagamuchirwa panzvimbo yake chichimuwadzanisa ngaakomborerwe mashoko atenzi anoteerera ipapo masikati ano haleluya
Amen mazviita henyu nekuverenga kwakanakisa mai chidhakwa mwari verugare vakuitirei zvakanakisa vakuwanirei nyasha ndinotenda patakatanga nepurogiramu yedu gore richitanga takaipa musoro wekuti strategically position yourself to understand his words tichiti dingindira ratiri kufamba naro mugore ra 2026 nderekumira panzvimbo pekuti imi neni tikwanise kunzwisisa shoko rajehovha nenzira yatisati takamboita kumashure we committed to putting the effort yekuti tivanzwisise mwari kuti vanoshanda vano sei tivanzwisise mwari kuburikidza nekutaura kwavanoita nesu mushoko ravo saka takawirirana kuti tichange tiri intentional pakuverenga bhaibheri redu kubvira parinotanga kuna genesis all the way kunosvika kuna revelations asi tichizviita in a chronological order kuitira kuti tikwanise mm. nekunzwisisa kwemhando yepamusorosoro tichiona maitikiro aiita zvinhu neodha yacho yazvakaitika zvimwe zvezvinhu zvatakati tichadzidza nezvazvo kunzwisisa the context yekuti zvinhu izvi zvakaitika nguvai zvichiitirwei zvichizorevei mukati meupenyu hwedu Saka nhasi tawanirwa nyasha naJehovha kuti tichange tiri kupenengura bhuku raLevhitikasi. Vadikani, vazhinji vedu kana tichinge taverenga bhuku raLevhitikasi, tinotadza kunzwisisa kuti zviri kubva kupi zvichienda kupi nekuti rinobva raita senge bhuku rakangozara nemasacrifices rinobva raita bhuku serakazara nemutemo yekuti mwari vari kungoti kune vanhu huyai nemhuka yakati kana paitika chivi chakati mobva madeura ropa iri moita zvakati nezvakati asi kuti uzvinzwisise kuti zviri kuitirwei uye sei zviri kuramba zvichingoripita zvichiripita Saka patinotarisa nhasi, patiri kutarisa meseji yedu yanhasi, ndaipa musoro wakanzi drawing near to a holy god. Tichange tiri kufokasa on Leviticus 1 kusvika pana verse, Leviticus chapter 1 kusvika pachapter 7. bhuku raleviticus sezvatanga tiri kutaura harisi bhuku remarituals harisi bhuku remasacrifices ibhuku rinotidzidzisa about a relationship with god patanga tiri kuverengerwa mascriptures edu namaichidhakwa tadzidza kuti pakapera bhuku raexodus vana veexodus vari padzasi pegomo pemount sinai mwari akanga akugara pakati pavo in the tabernacle kana kuti rinonzi dumba ndozvataurwa nebhaibheri reshona in other versions or in other scriptures inenge ichinzi the tent at the tent of god pavanenge vari imomo mwari vachigara pakati pevana veisrael in the tabernacle Moses anokundikana kupinda in the presence of the Lord in the tabernacle. Hanzi the glory of the Lord yakabva yazadza that tabernacle and uh, the mist or the dew yanga irimo that glory yakaita kuti Moses atadze kupinda. moses anga ari ani moses was a representative ndiye akanga ari the mediator between vanhu namwari zvichireva kuti papera bhuku redu raexodus hapasisina a way yokucommunicata between god and his people he had come to live within their midst Moses ari iye ari kufanira kubva kuvanhu achipinda mutaberneko achitaura namwari obuda nemeseji yamwari oenda onotaura meseji iyoyo kuvanhu asi pari kupera bhuku pane dambudziko moses haachakwanise kupinda in the taberneko pari kutanga bhuku redu raexodus mwari vari kuratidza simba ravo mwari vari kuratidza rudo rwavo vari kubva vakontinue nenyaya iyi kubva padambudziko pa ratasangana naro papera bhuku raExodus, Mwari vakuchiuya neesolution inoita kuti pave nekudyidzana, pave nekutaudzana pakati pake iye Mwari wakarurama nevanhu vake vaavinga kuti azogara naye pakati pedu. pakati pavo ndiro dingindira ririmo mubhuku raleviticus mwari ari kugadzira a system inoita kuti pachiva nerestoration pachiva nekutaudzana uye nekugarisana nevanhu vake sei moses akatadza kupinda mutabhaneko vana veisrael vakanga vari vatadzi We have a holy God, one who is pure, one who is righteous, akarurama ari kugara pakati pevatadzi zvivi zvavo hazvisisiri kutombotendera kuti mozisi angobva kwaabva pakati pevanhu vasina kururama achingopinda paadira achibuda in the tabernacle of god saka mwari vakuchigadzira a system inonzi a sacrificial system inova iyo yatichange tiri kudzidza nezvayo muzuva ranhasi it's a system that was used for the one for about a year rakagara vana veexodus at the base yemount sinai leviticus ibhuku rinotidzidzisa about how israel in their sinful and selfish manner kana kuti lifestyle was reconciled to god ibhuku rinotiratidza kuti zvinogoneka sei kuti mwari akarurama akwanise kugara pakati pevanhu vakatadza ibhuku sezvatichaona rinotidzidzisa nyasha dzashe and the God who is gracious, the God who devises a way and provides for his people kuti akwanise kuva nereconciliation navo akwanise kudyidzana navo kana kugara navo zvakare saka panotanga bhuku raleviticus in chapter one one of the things that we need to understand nekuti zvichalinka neeven kumberi patichamuva kuna nadeutronomy and all the other books one of the things that we need to notice is kuti mwari vachizotaura namoses vakataura namoses from the tent moses akanga ari kunze mwari called moses from the tent of meeting tent of meeting tati ndiyo tabernacle ndiyo dumba mwari vakatotaura in other words its as good as mwari vari kudaidzera moses haasitorimo mutabernacle haasi kukwanisa kupinda saka vari kutaura vachiti moses listen to me right kana anyone achiuya nezvibayiro zvake mwari vakutizomupa all these commands now ekuti if anyone wants to come before my presence kuti azvichenese pakufanira kunge pachideuka ropa or pakufanira kunge pachiuya this type of offering and so on saka tichadzika nawo maofferings five akanga ari kupiwa namwari tichidzidza kuti aiitirwei aishanda nei system yacho yanga yakamiswa sei and what was the representation kana tichizotaura kuti jesu aizouya kumberi chandanga ndichida kuti munyanye kubatisisa ndechekuti moses achitaurwa naye namwari haasi mutabernacle

paThe Sacrificial System pamunenge muchiverenga muchaona kuti kunenge kuchiti kana kuti chapter one inobata the bent offering inobva yadzika nayo ichitaura mabent offerings chete kusvika azopera ukange uchiverenga uchimhanya unogona kutadza kunzwisisa kuti ko zviiko zviri kumboitika kwainga zviri kuita kunge zviri kuripita one kunge zvanamboverenga kuchapter paparagraph number one zvakuita kunge zvakunodzokorodzwa futi kuparagraph number three or kuparagraph number four asi pamuchange muchizviverenga muchaona kuti zvine misiyano yakasiyana siyana saka ndichada kutanga ndadefina kuti chii chinonzi atonement then tobva tazotanga kutarisa kuti yainzi bent offering inonzii Nhasi ndichakumbirawo ruregerero rwenyu. Handina kuwana mukana wekuverenga Bible neShona saka zvinhu zvakawanda ndicharifeya kwazviri mune nechirungu, nechirungu chete. Saka even as I am describing materms ndichange ndichibata the English, the English term handisi kuzobata reShona. Mwari ari mubatsiri wangu. Hopefully next week patinotsangana ndinenge ndawana mukana wekuverenga both the English versions as well as the Shona one. saka tichatanga nekubata chinhu chinonzi atonement kana tichiti atonement chii atonement zvinoreva a covering chinhu chinokavha saka as we are reading the book of leviticus tichaona kuti mwari wakarurama ari kuda kudyidzana nevana vake asi ari kuti Nekuti mune zvivi hamukwanise kupinda pamberi pangu. Saka kuti mupinde pamberi penyu pamberi pangu pachada kuva nesomething pachada kuva in this case kazhinji kacho pachadiwa mhuka mhuka ichauya as an atonement mhuka imimi yandiri kuti kana iwewe uchinge watadza hunza mhuka iyi inogona kunge iri hwai anogona kunge ari kana kuti mwana wemombe mwana wembudzi mwana wehwai tora mhuka iyoyi veibva vapa maspecifications kuti isina mablemishes kana kuti vanobva vadefina also mwari kuti inofanira kunge iri mhuka diki dzimwe dzenguva panobva papiwa neage yemhuka yacho why were all these things being defined mwari was giving mainstructions so that they would bring the best of the best of the animals dziri kushandiswa panguva iyoyo mhuka dzaiuya ndidzo dzinenge dziri papeak yebreeding the most valuable one mwari ndiyo yavaiti hunza iyoyo bring that animal its going to, to work as an atonement or as a covering saka mhuka iya ichinge yauya like in this case ngatitange nebent offering mhuka iya yaiuya yobva yapiwa kuna priest ndiye anenge akuchimira kushanda pane the system yesacrificial uh, offering or the sacrificial system mhuka iya ichinge yaiswa kuti iswe pachipiriso yaizobatwa kuita senge tiri kubata pamusoro you know like what we do when weare anointing someone waizoibata as a way of transferring your sins iwe mutadzi the sins dziya dzakuchienda pane mhuka iya kana masins ako zvitadzo zvako zvachienda kune mhuka iya mhuka iya now is the one that's now going to die in your place mhuka iya manje ndo yaibva yapiwa mainstructions ekunzi iurayei bvisai ganda remhuka racho kana kuti dewe sezvakangoitika mugarden of eden if you still remember adam naeve pavanotadza mwari vanotouraya mhuka in, in replacement of their sins mwari not like replacement replacement but pakatourayiwa pakakanganiswa nevanhu pakatodeuka ropa mwari vakatouraya mhuka dehwe riya ndorakazotora kukavha adam and eve in the same way when vana veisrael are sinning vari pasi pemount sinai zvivi zvavanenge vaita pakuda mhuka mhuka yakuchigamuchira chivi chaitwa nemunhu kana kuti zvivi zvaitwa nevana vamwari ava kana mhuka iya yabatwa the sin uh, i can say kuti sin tiri kuti yapaswa on to that animal it's a symbol or it's kind of a sign yekuita sekunge tapasa the sin onto that animal then animal iya mhuka iya yaibva yazoiswa paalter ndopayaizopiswa saka kupiswa kwaiitwa mhuka idzi kwakanga kuine mainstructions akasiyana siyana ndichangopa one example of uh, the scene of, uh, of the bent offering kuti yaifambiswa sei mhuka yaibviswa ganda nemaprist dehwe mhuka iya yobviswa yobva yabviswa mafuta mwari vaiinstruct kana kuti bvisai mafuta kana kuti sometimes and the kidney as well zvoiswa paside so then those things zvaibva zvapiswa paaltar inenge irimo within the tabernacle mwari vaitaura kazhinji kuti the smell yemafuta aya is like a sweet fragrance vaifarira the aroma yaisimuka ichiuya kwavari then imwe nyama yaigona kunzi iyi nyama inenge yasara iyi gezai matumbu torai makumbo acho um, kana nemamwe maparts emhuka mozvigeza mozozvisa pamoto asi munonozvipisira kunze kwemisha saka mainstructions acho aiva very specific depending nekuti offering iri kuuya ioffering yezvivi zvipi uye kuti chivi chacho chaitwa nani saka pabent offering mhuka iya yaipiswa usiku hwese kwakanga kutori nemoto waitobvira pakati, pe, pakati pevana vemaisrael waisadzimwa that fire yaipisa yai usiku hwese there was always something chiri kupiswa pamoto iwowo aidha pari kupiswa mafuta or pari kupiswa the other parts dze, dze, dze, dzemhuka dziya dzinenge dziri kuurayiwa asi chatinoona during that time yethe bent offering tinoona kuti even though mhuka dzakanga dziri kufa left right and center nekuti mukazvitarisa vanhu ava vakanga vava about two million to three million saka you can imagine the number of animals that were being killed as you read the book of leviticus one of the things chamuchaona ndechekuti almost mhosva dzese dzinenge dziri kutaurwa namwari zvinenge zvichinzi kana uchinge wazoziva kuti watadza even though wakatadza mukusaziva vadikani imhosva ngani dzamunofunga kuti vanhu vaifanira kuisira mhuka pachibayiro or paalt

This system inotiratidza kuti there was no amount of animals that could even work kusvika zvivi zvevanhu vese zvatozocheneswa but it was a sacrificial system that god was putting in place as a bande as a bandage kana kuti as a temporary covering yekuitira kuti panguva iyoyo mwari vakwanise kudyidzana nevana vavo it was a temporary covering yakanga iri a full shadow yekuti kune ropa richazouya rekuti kana richinge rauya hapachada kuramba paine kuchema every time kunzi mhuka dzaurayiwa mbudzi mombe wai dzichingourayiwa nonstop for the, for the forgiveness or for kucheneswa kwezvivi zvevana vamwari amen and amen haleluya then tichizopfuurira mberi tinoona kuti there were also other offerings dzakanga dziripo saka munhu wanga usina kururama kana uine zvivi kuti uve wakatendeka zvatanga tiri kutaura paifanira kutodeuka ropa remhuka for the bent offering then tichizotarisa yainzi grain offering grain offering yakanga iripo tinoiona iyoyo kuna leviticus chapter 2 the grain offering yanga yakanaka nekuti it was a way yekurumbidza nayo mwari yakanga isina ropa rakanga riri kudeuka kubva kumhuka vakanga vari vanhu vari kuenda pamberi pamwari wavo neflower neoil neyavanoti frank incense saka vachinge vaenda nezvingwa zvavai like vaikwanisa kubheka zvingwa zvakasiyana siyana they could bake chingwa it could be grilled it could be fried it could be roasted vaigona kutochibika chingwa ichocho chokwanisa kuita senge cereal right then vakanga vakapiwa mainstructions yekuti you can see uh, inonzi chingwa chacho chamunenge mabika even though it can be seasoned chaisafanira kuva sweet chaisafanira kuva neyeast and so on then dzimwe dzenguva vebva vaudzwa kunzi chiisai chinofanira kunge chakaiswa olive oil and kakawanda dzimwe dzenguva vebva vanzi also panofanira kunge paine munyu the salt of god yaiuya as part of these sacrifices saka the grain offering yanga iri a free will offering yavaienda nayo pamberi pamwari vamwe vaiendesa that offering yakada kufanana nekuunza kwatinoita the first of our fruits before the lord kuti muchinge maita goho renyu paya mobva zvekutanga zvamawana the first of your fruits kana kuti the first of your livestock ndo yavaibva yaenda nayo kuna mwari as a way of appreciating god for who he truly was a god who loves them a god who is kind a god who is perfect

then tichipfuurira mberi nemaofferings akanga achiitwa patinoverenga chapter 3 yekuna leviticus tinodzidza about what is called the fellowship offering mamwe mabhaibheri edu anoidaidza achiiti the peace offering This one was a third type of offering yanga yakada kufanana nethe peace uh, yakada kufanana nethe offering yatabva kudzidza nayo nezvayo yaiva the grain offering it was also a way yekuti vanhu vaienda nayo pamberi pamwari as a way yekuvatenda kusiyana kwakwakaita offering iyi nemamwe acho kwakuri pakuti there was a way vakanga vaine kuti kana vachinge vaenda nezvipo ne pamberi pamwari pakanga paine eportion yaipiswa before the lord pakanga paine eportion yaigona kutorwa nemaprista but then the rest of it vaikwanisa kudya in one accord they could eat together they could have a shared meal nevamwe vavo in the presence of god mm. and it was a symbol yekuratidza kuti mwari vanoda kudyidzana nevana vavo vavakasika mwari wants to have fellowship nevana vavo mwari wants to have peace pakati pavo nevana vavo uh, paul achizozvitaura kuna romans 5 vese 1

through jesus christ we can now have fellowship taakukwanisa kugara pasi tichidyidzana namwari wedu taakukwanisa kuwana runyararo kunzwisisana kudanana kuburikidza kwethe offering iri eternal inova yakauya through jesus christ amen and amen
Hallelujah. then pakanga paine another type of offering yainzi the sin offering this one was the fourth one Mhm. uh, pasin offering ndipo pandinoda kuti batei zvakanyanya muzuva ranhasi um, ndichangoverenga verses 1 and 2 in english then ndobva ndachizodzika dzika nayo inoti Ileviticus 4 ndichaverenga verses 1 to 2 in English inoti the Lord said to Moses say to the Israelites when anyone sins unintentionally zvandanga ndiri kumbotaura zviya zvivi zvakawanda zvanga zvisiri kutombonzi kana uchinge watadza mukuziva Iko kutadza ikoko mukusaziva, kutadza pamberi paMwari. Saka hanzi when anyone sins unintentionally and does what is forbidden in any of the Lord's commands, inobva yazopfuurira manje ne how or rather the structure or the steps that needed to be followed kuti vacheneswe pamberi pamwari amen and amen One of the things chandinoda kubata zvakanyanya panyaya yesin offering inyaya yehudzamu hwezvivi. Kana tikaverenga Leviticus chapter 4 munoona kuti kana ari an individual aive atadza just a regular israelite anenge atadza mapriest ndo vaitora mhuka iya inenge yauyiwa nawo mhuka iya yaibva yabatwa pamusoro zvatanga tiri kutaura zviya mhuka iya yaizosvika painourayiwa then ropa racho remhuka inenge yaurayiwa raibva rasprinkliwa in the horns or paarita or kumasides kwe the altar yaipisirwa mhuka then the other instruction dzekuzoti imwe nyama yacho yaizopiswa kupi zvakanga zviripo but the process yacho yekuchenesa munhu yaiitika kunze like kwekutanga tanga kwethe tabernacle remember takanga tiri kutaura kuti tabernacle yavakwa iine the form or rather yakanga yavakwa iri a representation of the garden of eden and vamwe vanoti it was also shaped in the form of the cross kwakanga kuine kwaipinda nevanhu kugate right kudhuze nekugate ikoko ndiko kwaiva nethe alter yaive yakagadzirwa nebronze ndiko kwakanga kuine equipment yaive yakagadzirwa nematerial iri less valuable kwakwakawanda zvinhu zvebronze and as we were going closer to where god was residing maminerals aya aibva aita achichinja taibva tazosvika kune zvinhu zvesilver kana taakunopinda in the holy place then kumberi mberi kana taakuzonopinda kwainzi the holy of holies ndokwamaiona kuti when it comes to maminerals yakanga yangova gold kwakanga kwava ne the finest and the purest of mamaterials aive akashandiswa kugadzira the tabernacle saka when a regular person sinned pakati pavo kucheneswa kwake kwaiitika kudhuze nekuentrance kudhuze nekugedhi chaiko kwainzi in the outer court ndokwaicheneswa ndokwaiurayiwa mhuka ndokwaibva kwaiswa ropa racho on the side of the tabernacle otocheneswa zvobva zvatopera however kana a leader achinge akanganisa matongerwo azvaiitwa anga akasiyana mhuka yacho yaifanira kuuya yatovawo nemore value kudarika mhuka yean ordinary person chinozonyanya kundibata pachapter 4 chivi chemupristi if a priest sinned a priest akatadza aibva atonzi zvivi zvake zvatokanganisa vanhu vese zvatokanganisa the whole tabernacle saka when you look at the instructions or rather the punishment yakanga iri kufesa mapriest when they sinned unoona kuti zvanga zvakafanana kuti gedye gedye nethe sin yaikomitwa nevanhu vese mwari vakanga vakatara kuti when everyone has sinned kana vana veisrael vese ava vatadzira mwari pavanouya nemhuka nemhuka yaipiwa as a sacrifice ropa racho rakanga risiri kuiswa kumasides ealter in the outer court priest aifanira kutofamba neropa riya muyadhi yese onopinda muholy place otopfuura futi muholy place naro ropa riya kunosvika pamusuwo pepaigara mwari pakanga paine veil there was a veil yaivepo between the holy of holies and the holy place ipapo pane that veil ndo paaizonyika chigunwe chake seven times muropa riya achizorisplinker pane the, the veil iripo between him and god saka its almost as if ropa riya aitozofamba naro achienda azvichenesa priest auya azvichenesa azigezesa aienda nazvo zvivi zviya kutonosvika pamusuwo chaipo pamberi beri pamwari thats what thats how difficult the process was kuti zvivi zvevanhu vese zviregererwe The same applies kana priest atadza chivi chake chaisatorwa sekunzi chivi chemunhu one kana kunzi chivi chejust a leader when a priest sinned zvakanga zviine uremu uremu hwakawanda and i believe its the same up to this day

Paiurayiwa mhuka, ropa racho raitozofambwa naro through the whole of the tabernacle. Aipinda naro, onopinda muholy place naro, kutonosvika kune the veil yakanga iripo between the holy of holies and, and God. Mwari took seriously the sins of the leaders. Mwari took seriously the sins dzakanga dzaitwa nevanhu vese, the sins committed by the whole community. Asi vachinge vateerera zvakanga zvataurwa vafollower those instructions, there would be purification. Vaibva vacheneswa pamberi paMwari and they would be acceptable before him. instead of being vanhu vari unclean they would now be considered clean before their holy god amen and amen the last offering yatichatarisa iri kuna um, leviticus chapter 5 inova ivo the guilt the guilt offering iri kuna chapter 5 inozonobatwa zvakare kuna chapter 7 Kana tichiti guilty muzuva ranhasi, kakawanda tinofila kuti chivi chekuratidza kuti you know your conscience iri kukuudza kuti ii ndatadza im feeling bad nezvandaita but when we look at mararamiro akanga ari kuita vanhu the context of it was not necessarily kuti they are feeling guilty but it was an offering yainzi a trespass offering kana kuti reparation offering yakanga iri an offering yaiitwa pakugadzirisa zvakanganiswa kana muri kuverenga mabhaibheri menyu enyu muchaona kuti ndiyo offering yakanga iri kuitwa ichishandiswa mari yaishandiswa silver muenzaniso uripo even in the scripture was kuti let's say munhu ari kuowa someone or pane munhu atora zvinhu zvemunhu aibva anzi ngaadzosere zvaatorera munhu uya asi pamusoro pekumudzosera aifanira kuzoisa a certain percentage on top I, it was, there was a 20 percent i know there was a 20 percent fee yaipiwa priest and i think there was also like a punishment pamusoro pekudzosera zvinhu zvaanenge aita but this was a way yekugadzirisa marelationships this was a way yekugadzirisa panga pakanganiswa mukugarisana kwaive kwakaita kwakaita vanhu saka one of the things that we know um, about all these offerings dzakanga dziri kuitwa ndezvekuti pamusoro pazvose chinhu chatiri kuona inyasha dzamwari this is not really about marituals kuti mwari vanoda ropa mwari vanoda the smell of mafuta enyama ari kupiswa ari pamoto 24/7 what god was showing us was how much he wanted to have a relationship nevana veisrael He wanted to have a relationship. He wanted them to draw near to him again. Akanga ari kuda kudyidzana nevana vake. Vana ava vanga vanga vasina kururama nekuti avana kururama panga pasina any other way for them to come before him. As you are reading, I believe in chapter 6 and 7, munogona kuzoona mamwe mas, mas sections also when they are talking about um, kuva impure or kusviba pamberi pamwari ndichangotaura just a little bit to shed clarity kuna anyone anenge ari kuzviverenga asingazozvinzwisise there are some things zvaigona kubva zvataurwa panguva iyoyo kuti kana munhu akadai akwanise kuenda pamberi pamwari aifanira kutanga acheneswa zvimwe zvezvinhu izvozvo ndezvekuti kana ukabata mamolds handiti munoziva mamolds aya mamolds ukabata ngura ukabata zvinhu zviri kufa kana kuti mukadzi ari kutevera kana kuti ukabata ropa and so on all those things mukazvitarisa zvaidefinwa kuti kana ukava in touch with these things auna kururama kana kuti even some types of skin diseases zvakanga zviri kuratidza kuti god is life saka anything that represented rufu or kurasika kweupenyu chaisakwanisa kuenda pamberi pamwari that's why vana veisrael needed to purify themselves that's why they needed to cleanse themselves that's why they needed to be sanctified to be set apart that's why even they needed atonement yatanga tichitaura yekuti something has to die in your place kuti ugezeswe chivi chiri mauri chibve kuti ukwanise kuzoenda pamberi pamwari so ticharamba tichikontinya nekunzwisisa bhuku raleviticus mwari vari mubatsiri wedu handizive kuti next week tinoripedza here kana kuti maybe in the other

that is new to us every day for his love inoita kuti vagadzirise vaite a way yekuti tidyidzane navo vaida kudyidzana nevana vavo saka vakanga vachitozodeura ropa remhuka dzavo ivo kuti vadyidzane nevana vaya vanovatadzira we are not so different from vana veisrael and even as we live today

kuitira kuti imi neni tive in fellowship uye tikwanise kurarama upenyu in his presence tichidyidzana navo tichiwirirana navo mwari wekudenga akuitirei zvakanaka mazvita ndodzisa nguva kwamuri amen haleluya ah, totenda mwari zvikuru ngatipuruzirei nekutenda dzidziso iyi Ah, tinotenda basa Josi zvamuri kudzidzisa izvi ka vamwe tiri kutotanga kuzvinzwa ipapa saka haa tichatozoteerera audio tinyasonzwisisa zvamari kutaura totenda zvikuru nekudzidzisa kwakasimba pane vanoda kutenda here
Amen. Hey, mai chakabveyo pindai. Masikati akanaka vatenderi vadira. Vakutenda shoko pastor pastor Jose. Eh, chipo chabakapiwa ichi ka. Unoziva Mwari ka ndanga ndiri kunozviudza hangu ndiri kakati Mwari vanoshamisa kurongwa kwavo. Tine zvipo zvakasiyana saka bhuku rakati tine zvipo zvakasiyana siyana. Zvimwe zvisingagoni kuitwa nemumwe munhu zvinogona nemumwe munhu mufunge. Pastor Jose Chokwadi. ndanzwa kusimudzirwa zvizhinji pamamuri kutaura pamusoro pebhuku raLeviticus iri ndabva ndaona kuti ndaandichinzwisa chokwadi chokwadi moses akanga angori mufananidzo waMwari ari pano panyika nokuti zvaaita iye ndiye aikwanisa kuzonotaura nyaya dzose kuvanhu vanhu vakanga vasingakwanisa kusvika pedyo nacho nokuti ndabva ndangosvora kuti nokusakwanira kusakwanira pamberi pajehovha mwari asi moses ndiye akanga akaita rombo rakanaka nokuti mwari vanoyera mwari vanoshamisa simba riri mavari ende mwari vanoda kuti